Maiteirory, mba'éichapa, amoguahẽta peẽme tembiaporã ko ára pegua, ñamba'apóta ñanearandukápe guaraníme guáme, togue, irundy pa, poapy guive, po, pa peve. Vamos a trabajar en nuestro libro de guaraní desde la página cuarenta y ocho al cincuenta. Mba'e jaguereko upépe? Jaguereko hína péicha. Ñepyrũraite he'i péicha, tembiaporã.

He'íva péicha. Organización Mundial de la Salud he'i tãi vai rehe ha'eha mba'asy okakuaáva mbeguekatúpe ha oúva okáguiva. Upeichahagui omohu'ũ pe tãi hatãvehápe ha oho hese ombokua peve. Ñanerãi ñanepytyvõva ñaipytĩ ñambo'i hag̃ua tembi'ukuéra ikatu hag̃uáicha ñamokõ Ani peñandeayhu'opa'a oguereko peteĩ mba'e ojaho'ipaitéva chupe hérava esmalte. Pe esmalte ári oĩ ipi peteĩ mba'e asy ikorochonungáva, hérava sárro. Oikóva hína tembi'u rembyre ha mymbachu'i ijatýva juehehápe ñanerãinguéra ha ãva ñanerãimíra ndive. Ko'ã mymba chugui ikatu avei ombyai asukakuéra oĩva tembi'úpe ha ojapo chugui mba'ehái. Omopererĩva pe esmálte ombokuaa peve tãi. Tãi vai noñepohãnoirõ pe mba'ehái okaru esmáltere ha og̃uahẽ ñaneirãi ryepy peve. Hérava dentína. Ko dentína rupive umi mymba chugui ikatu ohove ryepýpe og̃uahẽ meve púlpape, ombohasy peve chupe avei, kóva ndojejokóiramo ombyaipaite chupe. Ne. Péicha voi jajereko moñe'ẽrã. Upéi ijapóta tembiaporã oguecha nohẽ. Hague nohẽ ñe'ẽnguéra oĩva castellano-pe, upéicharõ jahekáta ñe'ẽ oĩva castellano-pe jahai ko'ápe ivýpe. Upéi he'i, Mba'éicha ojehai ñe'ẽnguéra castellano-pegua? Mba'érepa? Cómo se escriben las palabras del castellano? Por qué? Upéva oĩha ojehai oñenonunga hína, ojehai en cursiva. Mba'erã upéva? Oñemyesakã hag̃ua oĩha ambue ñe'ẽme. Se escribe en cursiva entonces para aclarar que proviene de otro idioma. Néi, mba'épa jarekovéserõ ambue soguépe? La siguiente página, cuarenta y nueve. Aheka ñe'ẽryrúpe mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ. Busco estas palabras que significan su significado en castellano. Utilizo diccionario. Jaheka ñe'ẽryru. Mba'asy, kokáguio, ytĩ, mbo'i, mokõ, ahy'opa'ã mymba chu'i pe rerĩ gorócho aty. Upéi he'i, Aipuru ñe'ẽjoaju pe ñe'ẽnguéra tembiapo pohápegua. Entonse, vamos a formular oraciones con las palabras del ejercicio número cinco. Upéi jareko, ambue toguépe, siguiente página-pe he'i péicha, Mandu'arã. Ñe'ẽ he'isejojáva, sinónimo. Ha'e umi ñe'ẽ ojoavýva ijehaípe ha ojojováva, ojojoguáva he'i pévape. Entonce los sinónimos son palabras que se escribe de diferente manera pero de igual o parecido significado. Tembiasa. Saraki akã hatã. Sus significados se parecen, o es la misma cosa o se parecen. Sin embargo, la grafía está escrito de diferente manera. he'iape, Tesangy Chin'ho, Guarani Avañe'ẽ, Ñemi Kañy, Mongu'e Mbováva, Tendota Mburuvicha, Mboovy Pokã, Popinda Mondaha, Ñemongaria'y, Ñembotuicha, Hupi Mopu'ã. Son son palabras que se escriben diferente pero significado parecido. Upéi jareko ñe'ẽ he'ise joavýva, antónimo. Ha'e umi ñe'ẽ ojoavýva ijehaípe ha he'iséva. Los antónimo entonce se dice son significado opuesto. Opal, oke. Se despierta, duerme, verá? Lo contrario. Ne porãva, nde vaíva. Le calla, le chãi. Opu'e, opyta. Tasy, Tetãi, pererĩ nanambusu, ky'a, potĩ, kyre'ỹ, kaigue, o, myakỹ, omoka, sakã, ypytu. Entonces son antónimos. Significado opuesto. Ahai ñe'ẽnguéra ykére he'ise joavýva, escriba al lado de las palabras su antónimo. Aveve ojarekova'ekáramo ñe'ẽnguéra ha avy yvate jareko avei. Ko'ãva ñamohendáta he'ise avyva rupive, amo'ordena de acuerdo a su antonia. Japu, upéicharõ, ohóta añete. Arahaku, ohóta araro'y. Ha upéicha ajaháta ñamohenda ajahávo. Upéi ipahaitépe pahápe jaguereko he'i amohenda he'ise jojáva. Ubico según su sinónimo, he'ise jojáva. Tyeguasu puru'a. Pyrusu, entonces mba'épa ikatu ja'e pyrusu? Tuichaha jepe. Ñamohenda jahávo según su sinónimo. Upéicha ñamohu'ã hína ñane rembiapo ko árapegua, aguyje tapehasa porãite.